Саха норуота күн дьөһөгөй айыы таҥаралаах норуот тиллэр. Былыр-былыргыттан саха олоҕун укулаата, ону кытта култуурата, сиэрэ-туома, үгэстэрэ Дьөһөгөй оҕотун кытта ыкса ситимнээхтэр. Ол курдук сылгыны иитии норуоппут төрүт үгэһинэн, дьарыгынан буолар. Норуоппут төрүт үгэһин утумнаан илдьэ сылдьыбыт дьонтон биирдэстэринэн Амма улууһун Абаҕа нэһилиэгин Иван Строт аатынан тыа хаһаайыстыбатын производственнай кооперативын наставнига, икки Үлэ Кыһыл Знамя орден кавалера, Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, тыа хаһаайыстыбатын эйгэтигэр Саха Республикатын Судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреата, Амма улууһун уонна Абаҕа нэһилиэгин бочуоттаах гражданина, ат сүүрдүүтүгэр сүрбэһис үйэ чулуу тренера Гаврил Михайлович Семенов буолар. Гаврил Михайлович Семенов өрөспүүбүлүкэ биир бастыҥ ат баайааччыта, отчут рекордсмен, туруу үлэһит, бэйэтин үлэлиир кэмигэр сылгы иитиитигэр үрдүк ситиһиилэрдээҕэ. Үгүс сыллар устата үлэлээбит үлэтин уопутуттан Гаврил Михайлович хас даҕаны кинигэни суруйан турардаах. Бу кинигэлэрэ тыа хаһаайыстыбатыгар үлэлиир, үөрэнэр, эдэр ыччакка, үлэһит дьоҥҥо элбэх билиини биэрбиттэрэ. Оттон эһиэхэ биһиги билиһиннэриэхпитин баҕарабыт, икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха күн сирин көрбүт Гаврил Семенов сулуһа суох үлэ геройа кинигэни. Бу кинигэни кини доҕоро атаһа, Саха Республикатын тыатын хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ Алексей Иванович Окороков хомуйан, таҥан таһарбыта. Кинигэҕэ эһиги булуоххут, сылгыһыт санааларын, Өр сылларга сылгыны иитиигэ, аһатыыга муспут баай уопутун. Киһини киһи оҥорорго, үлэһит киһини иитиигэ Гаврил Михайлович биэрбит кылаатын ааҕан сиппэккин. Бэйэтэ ааҕарынан түөс сүүстэн тахса оҕо кини оттуур звенотугар үлэлээн, үлэҕэ эриллэн, бустаҕа-хаттаҕа киһи быһыытынан үүннэҕэ. Ол оҕолор билигин олоххо суолларын булбут дьоһун дьон, биллэр-көстөр спортсменнар, салайааччылар, үтүө үлэһиттэр. Гаврил Михайлович кинилэри хайдах курдук үлэни таптыырга, үлэттэн толлубат буоларга үөрэппит үөрүйэхтэрин туһунан истиҥ-иһирэх ахтыылара бу кинигэҕэ киирбиттэр. Билиҥҥи дьалхааннаах үйэҕэ хайа баҕар уол оҕо кытаанах үлэттэн толлубат, барыны-бары сатыыр буолалаа атыахтаах. Оннук уол оҕону, эр киһини иитэргэ бу кинигэ күүс-көмө, тирэх буолуоҕа. Гаврил Михайлович саха омук төрүт дьарыгын, Дьөһөгөй оҕотун кыһыннары-сайыннары өрө тутан, аҥаардас айылҕаҕа эрэ сэлээннээбэккэ көрөн-истэн, аһатан-сиэтэн, удьуордааһыҥҥа тупсарыы үлэтин ыытан, олоҕун сүрүн суолтата гыммыта. Кини аҥардас иитиинэн-чинчийинэн эрэ муҥурдаммакка, өссө саха сүүрүк аттарын эрчийиигэ күүскэ дьарыктаммыта. Бу хайысхаҕа эмиэ үгүс кылааты киллэрбит киһинэн буолар. Кирилл Михайлович сүрүнээн дьоһун олоҕу олорон, суол-иис хаалларан барбыта. Кини төрөөбүт-үөскээбит абаҕатыттан ханна да халбарыйбакка, сыралаах сындылҕаннаах үлэҕэ сылгы иитиитин сайыннарыыга бүтүн олоҕун анаабыта. Сахатын норуотугар үтүмэн элбэх билиини кинигэлэригэр тиһэн хаалларбыта. Онон Гаврил Семенев сулуһа суох үлэ геройа кинигэ тыа хаһаайыстыбатыгар үлэлиир, үөрэнэр, сылгы иитиитинэн сөбүлээн дьарыктанар дьоҥҥо элбэх билиини, үөрүйэҕи кэпсиир туһалаах кинигэ буоларын бэлиэтиибит тускутугар туһаныҥ